Be nya nya me gblɔe ye mega gblɔm be nye me se tɔgbui eh, ʋe nya gbãtɔ ƒe efia zidzi nɔnɔ ase velia hafi etɔ̃lia nava o. Eva Love TV mi eva edo ɖe eh, ewe le gaxoxoea me. Enu ke ta mi edo ɖe ewe gbã nye be ne ne kpɔ social media tɔgbui ʋe nya. ƒe asitɔtɔ dzi abe fia nene hã ye nye enu yi ke etsatsam le soshial media le gaƒoƒoa me yi ke ame sia ame didim be yease nu gɔme. Eya tɔgbi ƒe nya yi ke wogbɔgblɔm be nye edutɔ ne aŋlɔ egbɔna overlord nye ge ne aŋlɔ anyigba dzi. Nenema ke amewo gbɔgblɔm be tɔgbi sri yi ke nye the overlord of aŋlɔ fika wo gbɔna ya da ge ɖo as uh, tɔgbi venya de tedi egbɔna ɖi leke amewo va gbɔgbɔ it's like the clash is going to be between ɔme eve ya mi me nya me ke gbɔna nu nye ge akpakpla me ke gbɔna overlord nye ge ne aŋlɔ le gaƒoƒo ma mi dza agba mi be mi age ɖe ame tsitsia pkm ame vɔ dzi ne mi ase nu ɖeka eve gɔme ku ɖe ame eve ya woƒe fiaɖuɖu le aŋlɔ nyigba dzi ɖe rules kawo le ɔme eve ya si woanye woaɖu Tami gegege ɖe ame tsitsia PKM ame vɔ dzi wòana mí vovototo ne tɔgbi ŋe nya yi ke nye etɔ̃lia yi ke woa gbagba dzem be woaɖui yi ke míesese me egbea fifi le be womekpɔ ɖui abe fia nene o. Asitɔtɔ dzi koe nye nu yi ke ewɔ ha le le gaƒoƒo yewo me. Míase ɖa be leke vovototo ke le yam kpakple tɔgbi sri dome ne míanya Mi me ga nɔ mi mi me ga nɔ confuse o. Eke social media agbagba dze be ya ana differentiate wo dome ya. Eva love TV mi awo nye ame gba tɔ eke mi age ɖe ame tsitsi wo dzi wa ɖe nu ya gɔme na mi. Ta mi dze agbagba mi age ɖe PKM ame vɔ dzi. Ame tsitsi ya PKM ame vɔ dzi wa ɖe nu me na mi. Ta dze agbagba na subscribe to Eva love TV. Click on notification bell kple susu be share yi mi da video ɖewo ɖia na nye ame gba tɔ eye na ake ɖe video ta subscribe la anyigba fi ya enye red button ma le anyigba. Subscribe tɔgbi eh, enu yɛ nye enu yi ke le social media fifia edo ʋiʋli ne youth geɖe yi ke womegɔme sem o. Míedi be mía ase nuya gɔme koŋ ale yi ke tae wòzu be youthwo, mía ɖekadze ɖe eh, youthwo mímese nuya gɔme o. Eŋu anye ʋiʋli le eh, social media le gaƒoƒoea me. Le nyateƒe mea, menanyi dɔ eʋe dukɔ katã. kple eŋe xexea me. Le nyateƒe me, nu ya enye nane yi ke dzem kpɔ elabe le nye nusɔsrɔ̃ kple numekuku me katã nyemese tɔgbui ŋenya abe fia ene kpɔ. Okay. Enye nyateƒe be le hogbe yeah. ŋɔtsie le Egbogbo mea, mí katã míenɔ anyi abe eŋeawo ene. Ne eme be mí katã, menye nyee ya bɔbɔ nɔ anyi ɖe afii o, gake ame yiwo do ŋgɔ na mí, mía tɔgbuiwo kple mía mawo, wonɔ afi ma abe eŋeawo ene. Ŋkɔɖeɖe mele wo ŋu, ele afi ma abe ale wòle na mí egbea, Be aŋlɔ wo asɔ gliwo kple tɔwo nu. Wo katã eŋeawo ko wonye. Ke ɣeyiɣi aɖe ɖoa, eva hiã be e, du, e, tɔgbui ƒe nya. Ɣemaɣia dutɔ yɔa nɛ elabe ye nye ame yi ke le eŋeawo nu. Ale be wobui be woatsɔe aɖo fiae. Gake dzɔgbevɔ̃etɔea, ɣemaɣi tututua ye fiadzre va dzɔ ɖe yewo nyrɔevi kponɔe srɔ̃e kple nɔviawo dome le ta do elabe wo fofo meva li o ale be efia ɖuɖu dzre fia ɖu dzre va dzɔ ale e, tɔgbi ʋenya alo dutɔ ʋenya vɔe be ye via ava atsi numame na ya edɔ Amewo be wo ne be ya kplɔe vɛ. Eyi wo ye kplɔa ga wo wa ye eko fia zikpuia wo hã. Okay. Kple aʋadada ƒe zi ke nye kakla ku. Okay. Wo ko wo hã etsɔ ve ŋɔ tsi. Okay. Ale be yi wo tso numa wo vɛ ya. Nya toto agblɔ be tɔgbi ʋe nya va kpɔ be ao. Ne nye be ya ye be ya ɖu fia fia ke ye via dome gblege. Yi ta wone tso ye via ɖo fiae ɖe ye teƒe, yi wɔe be kponoe. Eva eɖu fia le hogbe. Wobe tɔgbi srɔ̃e. Okay. Nu ma wɔ be eyi wova ɖɔ fiha. Míese naneke tso ʋenya ƒe zikpui ŋuti tsɔ wu esrui tɔ ye wòle be woadɔ ame ɖa to gbagbadzedze wo katã me ye wova ya ko esrui ƒe efia zikpuia etsɔ gbɔe. Gbagbadzedze hewo yi dzi hafi zikpuia va ɖo kple ŋusẽ dɔ yi ke esrui ƒe nyɔnuyavi Adelanza ewɔa ye wɔe be wògblɔ be nenye be yeava trɔ megbe ɖe yeƒe nyruiavi Adelaza nava aɖu fia ɖe ye teƒe hafi ye viwo hã dometɔ aɖe nava. Nu ma ye wɔe be awɔ me zia eva le ƒome eve dome, yiwo ke nye Esri kple Adelaza ƒomeawo dome. Míese tɔgbui ʋenya ƒe edzidzinɔnɔ abe fia ene ŋkɔ o, ne mase gbãtɔ. evelia hafi Eka wòava etɔ̃lia nava nye afia. xeya fi le fia womenana míenya be xeya nye etɔ̃lia. Ye gblɔm mele be nyemese gbãtɔ, evelia, ŋu o ŋkɔ hafi etɔ̃lia nava afia o. Gake megblɔm na mi geɖe le nye wɔnawo me be eglitoto ɖewo sɔ gbɔ le míaƒe enyawo me. Enyawo me. ye enuwo ma kpɔ mɔ na hã wo dza go gake nu ya dzɔdzɔm fifia ya enye ɖe yike nye ma tɔn ƒo nu tso ŋu ƒo elabe eye nye tsɔ bla ɖa gbe va yi dzi nu ya ƒe ŋkeke bla vɔ vɔ atɔn ye no bla vɔ vɔ de. blɔvɔ de dzinua ƒe ŋkeke blɔvɔ de etsɔ va yi blɔvɔ dre hafi gba nye blɔvɔ nyia bla ɖa dzinua ƒe ŋkeke blɔvɔ de ma ye ame aɖe va gbɔnye eva gblɔm nam be woɖo tɔgbi ʋe nya le tegbi o kɔ enua me mekɔ nam o ita meva yɔ ameha le ŋgɔ ne wɔna mea me kpɔ be ele ŋgɔ ne wɔna meva yɔe eye me yɔe bia egblɔ na be yewo me ɖo fia o elabe yewo me de dzo gbe kpli o ke boŋ ɖeko yewo kplɔe vɛ be ne yewoa va ɖe ya kple eƒe mama afia lã ƒe kpɔnu etɔ̃wo kpakple tegbi du fia nu mɔ gblɔ na mee ma emegbea ye ame aɖe egblɔ na be aa o eh, nɔnɔmetata ya yewokpɔ kple wɔna ya yewokpɔ menye ɖeɖefia ƒe nya ko nyo efia blibowo ɖo ale be etsɔ ame bubu etso nɔnɔmetata va fia yi ta ame yiwo míaƒe fiaɖolawo mɛ wole ŋgɔ ebiawo be o enye nyateƒe be woɖo fia hã yagblɔ na be ao Ɖewo meɖo fi haɖe o. Ye megblɔ nɛ be nɔnɔme ye wo ɖeɖem fiafia mee. Ye wòbe xexemea ya yemese gɔme haɖe o. Elabe nenye be woakplɔ ameawo afia koa, ye hã wɔna tɔxɛ aɖee wònye yi ke woafia. Eya gblɔm mele fiya ya yemekpɔe nenem o. Ye ta afi nya mele fiya nui tututu dzɔdzɔ ma nyemenyae o. Gake magblɔ be nenye be woaɖo tɔgbui ʋe nya wòanye fia hã. Hmm. Ɖoɖo meli be eƒe ŋusẽ nakɔ wu awɔmefia tɔ. Okay. Ke boŋ ɖokɔ anɔ abe eh, eh, ale zikpuitɔ enɔ anyi hmm. ene. Okay. Gake medzi magblɔ la li be enya ya ɖo fu ɖem na mí le aŋlɔ me. Dutɔ nyenye ya. E, e, enye fuɖename eli. Hafi tɔgbui adela zã evelia mu dzi. Ye ta tɔnye koe nye be míano to dzi, ake ŋku ɖi, ano nu kpɔm be nu kae zɔzɔ ge hã. Nyanyɛ fi ya nyemete gblɔ ge kã be eye kple kemi. Akpe tɔgbi be ne dze agba eɖe nu yɔm me na mi yi ke ekɔ me yi ke afi ke ne se gɔme tsoea enye nu ne awu afi mi ke ekpɔ mi video ya fi le fia afi ne se wodze gɔme tsoe ʋu va ɖe asi ne fia me kra dzi be enyɔ le ɖokuiwo me Eke me na tame fa kaka ɖe ke me gale tame no be o ale ale ale o. Tɔgbi, youth yo le social media le gaƒoƒoa me, nyake na agble ɖo gbɔ kple su be ale wo nya hem le social media nyake na agble ɖo gbɔ na mi. Ee, me kpɔ be nya he le dzi labe India ƒe nyadzɔdzɔ gbalẽ wo me. Wo be ɖeka gbɔgblɔ be nuya ɖee, me gbɔna ʋunyaʋunya hege vɛ o hã. Elabe dukplɔla hã gblɔ be. Efia Zrexeɔ ɖo ga gblẽm ne yewo ŋutɔ. Okay. Ke nu yi magblɔ ne sɔhɛawoa, ya koe nye be xea me gblɔ na wo ho be mí katã míake to kple ŋku akpɔe ɖa be nu kae gbɔna zɔzɔ ge hã. Gake adzo dzi nam ŋutɔ nenye be míaƒe fiaɖolawo, ne wome be fiaɖolawo, ame hɛwo be yewotɔe nye fia, woɖo ɖo. Menye ame hɛwo be neva wò fiaɖokɔ nu o. Okay. Mhm. efiatɔ, efiaɖolawo ɖe abe ƒomea na woadze agba awɔ nu yi ke mahe ʋunyaʋunya akɔ de mía domi o. Ee, elabe nyanya megblɔe ye megagblɔm be nyemese tɔgbui eh, ʋenya gbãtɔ ƒe efia dzidzĩnɔnɔ ase evelia hafi etɔ̃lia nava o. Gake wònye glitoto ɖewo sɔ gbɔ míaƒe nyawo me ta. Nu sia nu yi wotsɔ vɛ kɔ yease gemea la, yeakpɔ gemea la. Akpe tɔgbi be nedze agba eɖo dze na mí le egbea ƒe ŋkekea me yi ke míenye nu yi ke ku ɖe míaƒe efiagblẽa me yi ke e, efiaɖoɖo alo e, ɖe nɔnɔme ɖe fia tɔxɛ aɖe yi ke woɖe fia yi ke mí mí sese be tɔgbi ʋenya the third yi ke wogbɔgblɔm be yenye e, ɖutɔ ne aŋlɔ eyi ke wòɖe eme na mí. Akpe be tɔgbui ne ɖo dze tɔxɛ ya na mí le egbea ƒe ŋkekea me. Enyo, akpe. Nenye be míeyi ŋkɔa, mm. ale wòaganye hã míagblẽ. Akpe.